minus üç bolsa şu alyş ýitir bolup çykýar moduldan üç bolup bäş sany bolsa üýtgemän şol durşuna özi çykýar ýagny bäş bolup Şurada görüşüňiz ýaly alyş ýitir sany özi çykýar otrisatel san öňüne minus goýmak elmydama bu näme düşünse bolar otrisatel san öňüne minus goýmaly mysal üçin size şeýle bir zat berse a noldan uly e, şuýdy, şuýdy, a noldan uly ve b noldan kiçi. Şuna laýyklykda, ýagny a modul deňdir b modul. Şuny modullardan çykaryň diýse näle işleýäňiz? Ne görşüňiz ýa A noldan uly näme edýär? Hiç hil ellämiz ýok. Şu durşuna durýar moduldan alyp A-ny şu durşuna çykarýar. Deňdir A diýip goýaýmaly. Ve B noldan kiçi näme edýär bärde öňüne minus goýup çykarýar. B-niň şol durşuna özüni çykaramyz ýokda B-ni öňüne minus goýup çykarýar. Minus B. Şeýle ýönekeý modular indi bärde käbir san aňlatmalar bilen, mysal üçin, ýene bir görkezeýin. Modul 10 bolsun. Hä, gyşarak boldy. Şu taýjak bu 10 özi çykýar. Modul minus 20 bolsun. Eger san bolsa öňüne minus, ýagny minus sanlar bolsa öňüne näme goýýar? Minus goýýar. Ýa iki san minus, bir-birini plyus edýär. minus minus ýigrimi deňdir plyus ýigrimi bolýar. Şeýle bir gyzykly sorag bermekler mümkin modulyň içinde. Şeýle modul taýýarlanmaly. Modulyň içinde size pi sanyny hemmäňiz bilýäňiz. Pi sanyny aýyrmak 3. şu nähili çykar diýip bermekler mümkin. Pisany eýýäm bilýäňiz, zadyny e, takmynan mukdary 3,14, ýagny 3,14 3-den uly plus bolýar. Položitel bolan üçin muny ellämiz ok şol durşuna çykarýas. Pi aýyrmak 3. Eger tersine şeýle berlen bolsa, modulun içinde 3 ayırmak pi diye diýip berlen bolsa, üç aýyrmak pi nähili çykarardyňyz? Bu elbetde minus bolýar. Çünki pi sany 3-den uly. Jogabymyz minus bolýar. Eger şuň içi minus bolsa näme edýärdik biz? Ine b noldan kiçi. Şu öňüni minusa köpeldýäris. Muny minusa köpelip çykarmaly. Deňdir minus 3 aýyrmak pi deňdir. Minusa köpeltsek bärde şu içine köpeltip çyksak muň položitil bar. Alamatlaryny üýtgedýär bir zat minusa köpeltsek. Çiniň alamatlaryny üýtgedýär, özem ýetik edýär. Onda plus üçimiz bärde minus 3 bar, minus pimizem plus pi bar. Minus pimiz men pini ilki ýazjak plus pi. Aýyrmagam 3. jogap üýtgemeýär ýerlerini üýtgedenimizde minus pi pi plyus üçe minus üç ýene pi aýyrmak üç ýene şol öňki jogabymyz çykdy bu diýdigi modul e, içi minus bolsa da üýtgedip ýagny položitel alamatly bir sany çykarýar size şeýle bir sorag berseler näme işlerdiniz bir üçurşlyk bar bir tarap 65 gradus Soňra bir tarapy 90 gradus. Bu tarapam berilmedik. A, B taraplar berlen. Şonda A aýyrmak B modulyň içinde, C aýyrmak B modulyň içinde, A goşmak C modulyň içinde deňler näçe bolardy? Şu mysal üçin näli işleýär? Şu taýda üç uçlugyň şu tarapyny tapýas ilki. Bir tarap 65, bir tarapy 90 bolsa, bu tarapam 25-dir. Ýigrimi bäşi nirden tapdyk? Sebäbi diýende bir uçuşlukda göni şu togsan diýmek burçlarynyň jemi ýüz segsen eken. Togsan goşmak altmyş bäş goşmak şu taýsyny x diýip alsak x deňdir bir ýüz segsen eden. Garaz togsany sag tarapyna geçirsek altmyş bäş goşmak x deňdir togsan. Bu burçlar dogusynda soň geometriýa dan aýratyn sapagymyzda durup geçeris. Togsan. Jogabymyz şu taýda x-imiz 25 tapdyk. Indi burçlara görä şu taýda iň uly burçumyz 90. Şoň garşysyndaky näme bolmaly? Iň uly tarap bolmaly. A uly bolýar. Onda birinji modulymyzda A B-den aýrylypdyr. Položitel bolarmy, otrisatel bolarmy? Oba otrisatel bolar. Sebäbi 90-yň garşysy A,

Diýmek, B, S-den uly. S-den de altmyş bäş, burçumyz ýigrimi bäşden uly. Indi şu altmyş bäşiň garşysyndaky tarap ýigrimi bäş bolsa, şondan uly. Ine, bu üçburçluk sizi ýalňyşdyryp biler. Ine, taraplar ikisi deň ýaly ýa-da S uly ýaly. Indi ýöritesine şeýle bermekler mümkin. Şonuň üçin näme diýip alýarys? Altmyş bäşiň garşysyndaky B S-den uly. Ine şu B S-den uly bolany üçin muň içi minus bolýar. Ýagny otrisatel san bolsa modulda hökman minusa köpeltip çykarýas. Onda biz şu taýyk öňüne şuny minus goýýas. Aýyrmagam S aýyrmak B. Şeýdip minus goýup çykarýas. Goşmak dowam edýär. Men bärde şu plýus aýyrsamam bolar, sebäbi plýus minus e, ýanaşyk gelse minus bolýar. Şoň üçin aýyrýan. Dowam edýäs. A goşmak S. Bärde goşmak bar, ýagny A bilen C-ni goşupdyr. E, üç uçuryň iki tarapyny goşsaň parazitel. Muny hem üýtgetmek gerek. Şu durşuna özüni çykaraýyn bu moduldan. A goşmak C. deňdir. A ayırmak B dip yazýas ýene. Bärde minus üýtgeder alamatlaryny, seňkini plus bolan üçin minus C, minus minus B de plus B bolup çykar. Minus C plus B koşmak A, koşmagam C deňdir. Şu taýda minus b plus b nol bolar. Sonra minus s bilen plus s o da nol bolar. 2 sany a galar. Jogabymyz hem 2 a bolar. 2 a. Bu dogry misal. Geljekde modullar barada ýörite misallar bereris. Aňsat misaldan kyn misallara e, görnüşde, ýagny halkara synaglar, SAT-lar we beýleki synaglar bilen baglanyşykly modullar, ýagny ýa aňsat modullar, aňsatdan kyna bir birnäçe soraglar üstünde çözüp işlär. Häzirlikçe modullar bardaky sapagymyz şulardan ybarat. Ýene-de görüşýänçäk, hoş sag boluň.